Бар шул зәкәт җәмаат кайсысы кеше үзенең э, зур байлыгыннан чыгармый, үзенең бу дөньяда яшәү хисабыннан чыгара, фитра садакасы. Һәм дә Пиамбар саллаллаху алейхи вәсәләмдән җиткезә ике сахабә э, шундый мәшһүр хәдисләрне бер яктан Ибн Умар, Умар бин Хаттабның улы һәм дә Ибн Аббас, Аббас э, радиллаһу улы. Шундый ике бер махсус

Кемнең исеменнән, һәрбер кешедән, булсын микән ул хур, ягъни инде иректә булсын микән, хәтта ул абд, әгәр дә ул хәтта коллык хәлендә булса да, әсир булса да, ул үзенең өстеннән шушы фитра садакасын төшерергә тиеш. Хатын-кыз булсын микән, ир кеше булсын микән, бала булсын микән, хәтта шул бала кайсы карында дип әйтелә. Җәмәгать без хәрберсендән фитра садакасын тапшырабыз. Үзебезнен шушы дөньяда яшәү сәбәбеннән Аллаһ телегә без шөкер ягында һәм дә шушы Рамазан аена безнең гомеребез ирешкән һәм дә шуңар шөкер рәвешендә тапшырыла. Һәм дә аның мәгънәсен дип әйткән вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтеп куя, Туһратан лиссоими, ул чынлыкта ураза тоткан кешеләрнең яки Рамазан аенда яшәгән кешеләрнең өстендә булган хаталары, ләгъ вә рафәс, кирәкмәгән буш сүзләр, хаталар, күз яки колак гөнаһлары, кайсылары Рамазан ае эчендә җыела, аларга бер пакълык булып тора дип әйтелә. Һәм дә шул ук вакытта туамәтән лилмәсәкин, һәм дә мохтаҗларга бер ризык, аларга бер канәгатьлек дип атала. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә э, үзенең сәхабәләренә киңәш итә. Гайд алдыннан тапшырып бетерергә кирәк ошбу фитра садакаларын дип. Ни сәбәптән? Чөнки урамдагы булган соранып торучы кеше яки өендә булган мескен кеше, факир кеше Гает вакытында барча кешеләр сөенгән вакытта мохтаҗлыкны тоймасын өчен, аның да табында ризык булсын өчен, бәлки бурычлары өстендән инде ул азат булсын өчен. Чөнки фитра садака э, тапшырыла бер яктан ризык белән, икенче яктан хәзерге вакытта рөхсәт ителә аны акча белән дә тапшырырга иншаллаһу тааля. Ризык белән тапшырган вакытта, әлбәттә, аны шутларга кирәк. Са, ул күпме, бер өч литр дип әйтерлек мөмкин микән? Шул тирәсендә без аны тапшырырга мөмкинбез. Бодай белән, мөмкин, кара бодай белән тапшырырга, иншаллаху тааля. Икенче күчтәнәчләр белән, хөрмәсе белән, йөземе белән, ләкин дә акча белән тапшырган вакытта ул җайлырак. Ул кешеләрне табып була үзебезнең танышларыбыздан, күршеләребездән, белешеп сорашып. Аларга продуктовый пакет, үзенә карата бер ризыкны әзерләргә мөмкинбез. Яки мәчетләрдә дә фитра садакасы кабул ителә һәм дә аннары соң инде мөселманнарның файдасына тапшырыла иншаллаһу тәгалә. Һәм дә инде, әлбәттә, ул шул әманәт кайсын без Аллаһ каршында үтәргә тиешбез, гаеткә хәтлек. Чөнки гаеттән соң тапшырылган фитра садака, инде ул гади садака дип шутланыла һәм аның асыл мәгънәсен, асыл әҗер савабын без югалтабыз. Ягъни тухратан лисаим, ягъни ураза тоткан кешеләрнең яки ураза аенда яшәгән кешенең хаталарын гафу итү бер сәбәпләре иншаллаһу тәала. Кайр вакытта без үзебезгә авыр әйтеп җибәргә мөмкинбез. Мескин булса инде иң мескинне табасыбыз килә. Яки үзебезнең ерак авылыбызда булган бер кешегә тапшырасыбыз килә. Һәм анда бара алмыйбыз, һәм да без аны сузабыз, нәтиҗәсендә гаете килеп җитә. Инде гаете килеп җиткәч, гаеттән соң ул фитра садакасы фитра булмый. Ул гади бер садакадан гына калып калачак. Кадерле җәмәгать мөэмин мөселманнар! Без әйтергә мөмкинбез, Хәзер инде ач кеше юк, кемгә инде мин садака тапшырам, аның мәгънәсе югалды дип. Кадерле җәмәгать, без кешеләрнең киемнәренә карамыйк, без кешеләрнең фатирларына карамыйк, йортларына карамыйк, бәлки алар яшь вакытында, куәтле вакытында аны эшләп калганнардыр. Хәзерге вакытта алар үзен ялгыз бер картлыкта каршы алалар, яки алар авыр чирдә булырга мөмкиннәр, яки гомумән күңел төшенкелегендә яшәргә мөмкиннәр. Сезнең шушы булган күчтәнәгеш фитра садакасы. Менә киләчәк гаетләрегез мөбарәк булсын. Фитра садакасы безнең гаиләбез исеменнән дип китергән вакытта ул нихәтлек күңелгә шатлык салачак, иншаллаһу тәгалә. Үзебезнең тирә-яктагыбызда яшәгән бер бабай яки ялгыз карчыкка өчпочмакларын, бәлешләрен пешереп кертсәк, гает алдыннан, аларның күңелләренә нинди зур шатлык булачак, иншалла. Аларның хәерле догасы, теләкләре, Аллаһтан бер рәхмәте, җәмәгать.

Хәм дә бер без арагызда сәлам таратыгыз, күрешегез бер берегез белән. Хәм дә бер берегезне ризыклар белән, күчтәнәч белән инде сөендерегез. Шул вакытны сезнең арагызда мәхәббәт булачак дип әйтелә. Икенче бер хәдистә әйтелә, әле төннәрдә басып намаз укысагыз, сезгә булачак Аллаһ Тәгаләнең җәннәте дип әйтеләчәк. Кадерле җәмәгать, безнең ислам динебез җиңел. Аллаһның рәхмәтенә ирешер өчен зур тауларга менәргә кирәк түгел, ерак илләргә китәргә кирәк түгел, үзебезнең ватаныбызда яшәп тә, тирә-як булган кешеләребезне белеп тә, аларга бәләкәй булса да бер изгелек эшләсәк, иншаллаһу тәгалә, Аллаһ рәхмәтенә ирешергә бер сәбәпләрдән булачак. Әссәламү алейкүм вә рахмәтуллаһи вә баракәтүһ.